Essalawmaleýkim mähriban adamlar, hanymlar we jenaplar! Baky bitewi Türkmenistan döwletimizde Berkarar döwletiniň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gahryman mähriban Arkadagymyzyň saýasynda türkmen halkynyň her bir güni toý-baýramlara ulaşýar. Ine, bu gün bolsa ak şäherimiz Aşgabatda ýerleşýän Güneş toý mekanynda. Ine, bu günki gün ajaýyp toý mekanymyzda toý-dabramyzy dowam ederis. Toýumyzyň başy. Häzir toýumyzyň başynda ilki bilen toýumyzyň toý mekanymyzyň ine görýärsiňiz, tomaşa edýärsiňiz. Daşyna ýörite myhmanlar gelip durlar. Häzir içinde bu günki gün nähili şatlykly, şowhunly toý boljagyny şu günki ajaýyp wideo studiýasy siziň üçin şekile geçirerler. Siz hem toýumyzyň ahyryndan soň öýüňize üýşeňiz soň ählijäňiz bilelikde bu günki şatlykly, şowhunly toýy tomaşa edersiňiz. Onda näme? Mähriban dogan-garyndaşlar, dost-ýarlar, Toýumyza, toý mekanymyzyň içine gireliň. Ine, mähriban dogan-garyndaşlar, dost-ýarlar, tomaşa edýän bolsaňyz, toý mekanymyzyň ilkinji bosagasyndan girdik. Häzir bärde ajaýyp toý mekanymyzda birnäçe dogan-garyndaşlary, dost-ýarlary, kursdaşlary, klasdaşlary, ählisi gelerler, bu günki gün şatlanarlar. Ýaşlarymyzam edil şu bosagadan girip, şu jaňa şerde ajaýyp. Tanslary ýerine ýetirenler. Essalowmaleýkim, mähriban adamlar, hanymlar we jenaplar! Bagt Bitarap Türkmenistan döwletimizde Berkarar döwletiniň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gahryman Mähriban Arkadagymyzyň saýasynda türkmen halkynyň her bir güni toý-baýrama ulaşýar. Dogan-garyndaşlar, dost-ýarlar, toýumyz açyk diýip yglan edildi. Şoň üçin toýuny aç diýip yglan edilensoň, ilkinji tansyny, ýagny ýaşululygy başlaýar, yzyny ýaş kiçiler, gelinler, gyzlar, hyzmat edip ýören dogan-garyndaşlar alyp göterýär. Şoň üçin tans meýdançaman, hormatly ýaşulymyz size garaşýar. Ine, klasdaşlary, dogrumy, Halapberdi? Halapberdi ýaňy gelende, klasdaşlaryň gelse, ýörite sorag ber diýdi. Şu soragy bilseňiz, ullakan baýrak ber. Şoň üçin şu baýragy almak üçin, şu soragy bilýäňiz, baýrak alyp gaýdýaňyz. Bolýamy? Bilmeseňiz, göni gaýdýaňyz.

Nämä begenýäň, ol tol bolup dursun. Bilmedim, begemodam bir ton balyk iýerdi. Begemot bir günde näçe kile balyk iýýär? Kim bilse, ulluklar näme iýýär? Dyr bolýar. Adyň näme? Sülgün. Begemot balyk iýenok diýýär. Et önümleri iýenok diýýär, ot önümleri iýýär diýýär. Sülgün diýýär. Dogry klasdaşym? Brawo, Sülgün! Berekella Elçaka berekella bildiň. Berekella molossy bildiň indi sowgadyňy yglan edýän sowgadyň şu günki gün halap berdiň toýunda begenip duran gününde saçaklap duran zadyň ählisinden iýibem bilersiň öýüňe äkidibem bilersiň baýragyň nesip etsin ony näme klasdaş Häli gördüm agam şeýle goltan söýýanken tansym badyny üzüm öýlär hasam şowhunly şatlykly öňe. Geliň. Kärdeşlerim, bärde meniň hemmäňiz görer ýaly, El Çarpan kärdeşleri häzir ýörite Halap Berkjana öz sowgatlaryny getiripdirler. Ýagny, toýdan soň Widowny Esra gidilýär, ýörite putyowka bolmagam mümkin diýýärler-de. Şonuň üçin nirä? Daşoguz sanatoriýa dällämi? Awazamy? Oho, dynç alyş merkezine Awaza.

Ak ýol arzuw etmäkdäki Ýewropa döwleti bilen ýadygärlik galan gül çemenini dymdyrýar. Şo gül çemenini kim gapsa, öýlenmedik oglanlar, durmuşa çykmadyk gyzlardan gapsalar, ertir-säher gelýär düýrügine bir toý bolýar. Şoň üçin ýaşlarymyza ýörite sahnanyň ortasyna çagyrýarys. Gelin, gyz ýaly bolsun, şadyr-şowhunly, gümüş asyl, asyl-gül bolsun! Siziň üçin!